Nilqgħukom għas-sbatax-il podcast. Illum il-Ġimgħa. M'għamilniehx l-Erbgħa minħabba l-fatt li kien hemm affarijiet ma kienu imsifer, persuna li qiegħed hawn qudiemi darba tkun tafu minnu, però barrek ma stajniex nagħmluh il-Ħamis minħabba il-logħba tal-Ħamrun kontra x-Shakhtar Donetsk u hija logħba li ridna kulħadd isegwiha bis-saħħa sew fuq it-televiżjoni u sew mill-ground nazzjonali allura ridna nagħmlu il-ġimgħa bil-kwiet. Qudiemi għandi l-Walter Arciola li huwa l-Viċi President ta' Sliema Wanderers. Eh, ma tantx hu ferħan wisq illum, tkellmu fuq il fuq tazza li forsi stennew li tkun tazza xtida ċorvetini f'taslima, pero donnom li fejn tidħol tazza xdida, il-belt ma jmissomlhom ħadd. Kif u għala,

Għalhekk. Mela, Walter, inti wieħed minn dawk li ehm, dak li tħoss tajdu. Inti li wieħed li l-ftit li sirt nafek l-ewwel li rajtek kont f'ta' Anthony Monsignor fil-programm tiegħu il-kampjonat fuq PBS U hemmhekk għoġobni l-istil tiegħek minħabba huwa l-istil kif ngħix jien. Dak li tħoss tgħidu u mhux li żżomm ġo fik però tgħidu. Mhux minn wara, tisma' biss jew titfa' l-botta u titlaq 'l hemm. U fil-fatt nistgħu nibdew b'żewġ profili li ktibt. fuq Facebook. L-ewwel wieħed ktibt kont għadek naħseb b'rabja fuqek nobis, sa naraw għaxix. U inti ktibt li titlef logħba tista' tiġri, imma li jkollok xeba tiġieġ jiġru wara l-ballun, iva, tiġieġ. Pubblikament qed niktibha ħalli jara kulħadd. Tistgħu titilqu kollha. Yes, you can leave all of you, so that all of you understand. Għax hemm minnhom barranin. Ara tajdu xi tafu tistħu, jekk ħsibtu li aħna tannejk le maħniex. U l-ħobs minn ħalqin jiklu. Donnok ħsib ta' nofsija wara, għax 30 mm. minuta wara. Mux nofsija le ta' Eh, ora, ti visti. 32 minutes, un bat fit third minute li rajta jien. U inti ktibt kemm niċċara għax fuq post preċedenti stajt ma spjegajtx ruħi sew. Fl-ebda ħin ma ktibt li kien hemm xi forma ta' korruzzjoni, le. Jew li l-plejers ħadu xi ħaġa biex ħadd ma joqgħod jakkuża plejers fuq dawn l-affarijiet. Kull min isegwi t-tim ta' Sliema jaf li ilni minn day one bl-istess problema, tim bla ħeġġa u kull partita kedda. B'tim li konvint li jista' jagħti ħafna aħjar imma għal xi raġuni mhux. U nerġa' ntenni iva, min ma jridx jew mhux kuntent ma' tim tagħna jista' jdabbar rasu għax issa żżejjed kollu żejjed. Walter, Assa nsaqsik għalfejn ktibtha din. U ngħidlek għaliex. Meta kont f'Tann fi Monsinjera, jien kont hemm. Ma nafx tiftakarx, kont qiegħed hemm. U meta kont fi Monsinjera saqsieni dwar it-tim ta' Sliema u min naħseb li jirbaħ din it-tazza, jiena semmejt lil Floriano Valletta. mhux għax jiena naqra l-futur, imma minħabba li kien hemm il-pika bejn l-aqwa teams li jirbħu t-tazzi. Inti niftakar kellimtni wara qed li nsejtna l-Islima, għax is-Slima għandna tazza iktar mill-Furjana, tazza u nofs għandi kunet li, għax waħda minnhom kienet eh, nofs lik. Kieħob jgħid ħafna President.
Li, daka Veri għaliri fil-fat, darba l-oħra. Eh, ma, ħelwa, battuta ħelwa. Jina kont, etlek li l-għad netkelmu ftit wara, etlek slima jox bun immens, u fil-bidu jien, meta kienu s-sidnuni anka fl-ewel programma unek tal-podcast, jina għed, Qed nara li Sliema għandhom potenzjal qawwi li jirbħu l-kampjonat. Għadu xejn mhu mitluf, għax għadu jġib da kollox jerġa' mill-bidu. Minħabba li t-tim kien qed jilgħab tajjeb anke s-sena l-oħra. Ehm, però dal-aħħar bdejt narakom li tagħmlu half time tilagħbu tajjeb jew half time tilagħbu ħażin u taqilbu. Jew it-tieni half tilagħbu tajjeb ħafna u ġġibu r-riżultat, jew it-tieni half tmorru l-baħar u titilfu dak li tkunu rbaħtu fl-ewwel taqsima. Jiġifieri hawnhekk naqbel miegħek ħafna. Għax inti mbagħad li tkun fiha Tħossok x'qed jiġri? X'inhu da? In-nies il-bniedem li jaħseb fih b'jaħseb imma xi nxtraw u kieku biss nxtraw nxtraw għal half time. Tajjeb, ġifieri dan hawn ħmeri. Għali m'hemmx ħeġġa? Jien nippretendi b'dak it-tim li għandkom. Għandu jkun hemm ħeġġa. Ekku. Tajjeb, ġifieri jekk tgħid li li Valletta serqu xi ħaġa ma serqu xejn. Assolutament. Jien naħseb iktar iktar tajtuhom rigal tal-mi tisma' intom ilagħbu tajjeb għax aħna saw nafu, intom aħjar minna u kien jixirqilhom, Valletta kien jixirqilhom bla dubju ta' xejn. U ehm, però inti kont irrabjat ħafna għaliex fuq dalijetlek. Ovvjament,
Kont, ma kontx irrabjat biss fuq dil-partita, ġifiri aħna għanna min isegwi l-futbol lokali, għanna mill-ewel ġurnata, ġifiri dana jafu għal-players, jafu għal-coaches, jafu għal-komitat, jafu għal-supporters, kullħat. Mill-ewel ġurnata li bdejna l-lik, kull loba qed tkun kedda. Ma ninsewx li lajn erba ma naxxar, naħseb ma lajn ixtmini għax għalla ħabna. Qed nerbħu tnej b'xejn ma' Birkirkara, Birkirkara plejer inqas iġibuna draw kieku kienet baqgħa naħseb ġiex minuti oħra kienu jerbħulna. Ġifieri ma kinitx l-ewwel partita u l-partiti li erbaħna ma kienx hemm xi prestazzjoni li tajt ehm, isma' xi prestazzjoni għamilna l-verità. L-unika prestazzjoni li għamilna tajba kienet biss mal-tim tal-Ħamrun. Il-bqija li hija all right passing u il-verità li tiskurja ma taqlax gols il-futbol U minn dan qed imbatu. Ovvjament qed isiru ħafna żbali fejn is-sena l-oħra lajna ftit goals, dis-sena lajna naħseb iktar mid-doppju diġà lajna s-sena l-oħra u għadna laqqa spiċċa nofs l-istaġun. Ovvijament daw qed ikunu żbali li ovvijament il-coach qed identifika, kulħadd jarhom, ġifieri kulħadd tajna f'wiċċu li sissa kull gowl lajna kien jew żbal jew naqas attenzjoni. Ġifieri il-logħba tal-bidu mal-belt. Li wkoll. L-istess fl-aħħar fl-aħħar. Dammu u fl-aħħar.
Fl-aħħar minuta eh, l-istess. Li orajt il-futbol. Prodew il-belt anzi minn dik il-logħba. Mhux hekk. Draw. Imma li li jweġġak l-iktar, ovvjament, dil-logħba kienet iċ-cherry on the cake. Ehm, Is-soltu ma tantx nikteb daqshekk wara logħba, ma nsertajt kont imsiefer għax kieku dħalt fid-dressing room u u bħal ma jafu l-players mis sena dejna qdilhom fuċċhom, jiġifieri mhux l-ewwel darba li dħalt wattilhom. Ehm, Imma żgħat kont imsiefer u l-ewwel frustrazzjoni li li sfugajt magħha kien Facebook. Ma mhux jiġifieri- tara xi logħba futbol ukoll. Mort nara l-loba fuġiex lobit futbol, anzi waħda rebħu u waħda tlifna. Mort nara l-Inter. Int ma l-Inter?
Għasrajt erba bxej ma l-komu u tal-foħra u għara. Dik misruqa.
U iwa misruqa ma.
Ġermanis.
Ġifiri ma naħseb kellu weekend xejkra. Vera, vera, xim ma l-Inter. U għekket wahdiet naħseb ma l-Inter. Sena minix wieħed li nfalli partiti ġifiri minn jafni. anke holidays mal-familja, naħseb tista' tikkonferma lek il-mara tiegħi għax naħseb kull darba eh, ġalla tkanta li jien indawar il-holidays mal-fixtures tal-lik. Ġifieri jien U propju dak il-holiday għamilta bi frustrazzjoni Wara li qlajn erba' u naxxar, għax jien kont se nitla' dakinhar tal-logħba, mort id-dar u l-mara tela mur dawar il-flajts kollha l-weekend ta' qabel, ġifieri bi frustrazzjoni tal oħra tlift il-final u naħseb. Ma tlift xejn, eh?
Ma tlift xejn. Ma tlift xejn.
Eh, imma l-fatt teħed eh, tweġġek. Ħafna, ħafna.
Però, inti, għax ma nistax ma semmuhiex, il-coach, Pawlu Zammit, dad diskors li qed tgħid issa, u li għedtu anke fil-programm ta' Anfin, niftakar, bla dubju li għedtu lilu inti żgur. Mija fil-mija. U xejn.
Ovvjament il-coach, il-coach ehm, wara kull partita jagħmlu analiżi li tkun twila u tkun u tkun produttiva, ġifieri bdej ovvjament jurihom kull żball li jagħmlu. Ehm, Hemm ċertu affarijiet li naħseb li mhux ma jtux kas il-coach, ta' ma rix nistgħu li ma jtux kas il-coach, imma ovvjament li żbalji li għamel li għamlu il-coach jgħidilhom qabel x'jista' jiġri. Ġifieri jiena nkun hemm kemm fit-tok ta' qabel il-partita, fit-tok fil-half time, ġifieri nkun ħafna preżenti, ġifieri ikollha ħafna ħin tinje, ġifieri Imma l-coach itihom indikazzjoni ta' x'jista' jiġri u li huma l-strength tat-tim li jħorru l-weak points tat-tim li jħor. Sfortunatament, hemm numru ta' players li jew ma jifilħux għal pressure, ma nafx, ma nafx. Ma jsegwux. Għalilkom kellimtu?
Le, jien għadna ma tkellimx miegħu, ovvjament wasalt il-bieraħ. Naf li l-President il-taqa mal-coach, eħe, ovvjament taħx spiegazzjonijiet, ma jien għadna ma l-tqajċ miegħu, għadna prova l-taqa miegħu għada.

Imma jafu, ġifieri jiena wieħed mill-employers iċċajtaw miegħi jgħidu li hawn ħanoqtluk aħna blinkwiet u l-verità. Nħodhom bi kbar, ġifieri waqt partita nibda nżomm sidri xi bda joġani, ġifieri. Vera minn armu san semmih jien. Jiena smajta li ehm, ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm xi plejer U qallek għafi qed iġġibha bi kbira għal dil-biċċa tazza tal-Ġubilì? Iva, mija fil-mija. Issa, għalix bċajta, jo, għalix bis-serjeta? Jena għalija. Jena dik. Jek kienet ċajta, jena għalija la mux ċajta. Podcast taw, kien għaw Henry Bonello. U Henry għalli tal-mistħija plejer jgħidek, għaxin kull loba rrit nirbaħ, kull tazza. Mija fil-mija. Nejja fil-mija, ġiviri.
Nerġa' ngħid, għala bċajta jew maqli bċajta, l-persuna eh, naħseb li llum iddispjaċih li għala, imma eh, għalija da mhux ċajt, meta aħna noħorġu l-elu. Għażomma f'moħħok?
Għażgulna nibqa' nżomm. Għal-momenti. Mija fil-mija.
Mija fil-mija. Jien għalija Eh, aħna nippostu diġa dan? Mm, le, le, le, le. Mm, Fil-verita ma neddeċidek xien waħdi, ġiviri, imma ovvjament, naħseb kull player biex jarbaħ il-fiduċa jrid eh, ixammar il-kmim ħafna iktar mill-li xamru, u jridu jtuna risposta. Għax naħseb jena, għanibqa din l-situazzjoni, ovvjament. Kif għadt fil-post, minn ma jogħġbux jista' jaqbad, jaf fejn inkun tinji għandhom in-number tiegħi għandhom l-number tal-President, minn ma jogħġbux jista' jitlaq. Minn ma jridx jilgħab ma' Sliema jista' jitlaq. Jiena ma nafx, però l-esperjenza urietni, mhux fil-futbol Malti biss, li ħafna drabi wara telfa li tqajjem terremot, tsunami sħiħ, jinbidel. U għandi f'moħħi, għandi f'moħħi, nispesa naħseb li tal-bet kont qed jagħmel li qlum. Imma li eh, issa fil-logħba kontra Valletta li jmiskom fil-kampjonat, naħseb issa tilpulhom. U kif tħossha kieku jiġri hekk?
Fimni, mhux ħanajdlek ma tixtieqx.
Ma nixtieqx, għax ovvjament, mhux ħanajdlek li fl-istess ħin ma ninħaraqx ngħid tara. Mela ferridu nistgħu nilagħbu. Ehm, ġifieri, eh, ovvja, toħu pjaċiru fl-istess ħin eh, tinkazza l-ġimgħa ta' qabel.
Però jista' jkun li din it-telfa ta' tazza, għalkemm dina mhux xi tazza li ssiba s-sena d-dieħla. Għax dik hi tgħid u iva trofi hemm is-sena. U l-verità bħala kumitat u bħala klabb nfaqna l-flus biex investejna fil-plejers Maltin ukoll biex nkunu nistgħu nikkompetu għal din tazza x'kienet waħda. Ovvjament naħseb min jiġi xi ħadd jgħidlek u hija x'dik biċċa tazza, ikun qed jigdeb għax mhux vera. Kull tim Xtaq joħodha tit-tazza u ġo via. Anzi din il-plejers Maltin kellhom fejn resistu iżjed. Fatti aħna investejna fi plejers Maltin ukoll biex nkunu gerjat ukoll li tazza ġifieri jekk tara il-formazzjonijiet tat-tim tagħna ma' formazzjonijiet tat-tim il-Maltin tagħna kienu kellna Maltin tal-livell iktar għoli minn klab soħra. Ġġera.
Pero li ma wieġibni, ora, din għadek ma kellimtux fuq dittazza, ma jimux fuq għal dittazza biss. Pero il-fatt li t-tim ta' slima ma kienx qed ikun konsistenti mhux lobi huwa loba le kif qed inti. Fl-istess loba ma jkunx konsistenti filli għamel 45 minutes tibda tgħid dat-tim ma nafx minn se jirbaħlu u filli tgħid dax sar. ħadu xi droga fil-dressing room, qed ngħidha ċajta. Pawlu Zammit, żgur li ġieli kellim tuħ dwar da. Ovvjament. Imma għandu raġuni għaliex. Tid-darba l-plejers ġabu mu. Ah.
Ovvjament, ovvjament. Ta' qabel
li tajtuħ.
Ovvjament dejjem konsultazzjoni, ġifieri ehm, ġifieri aħna aħna naħdmu b'sistema li ehm, kemm jista' jkun il-players li nġibu ikun iridhom il-coach, ovvjament.
Ehm, mija fil-mija ta' billi ġib player li forsi l-coach ma jkunx iridu. ma ħadd igwadanja xejn, ġifieri. Ehm, ġifieri aħna kull transfer market dejjem ninvolvu l-coach, il-coach jitina lista, ovvjament mhux dejjem tista' eh, ġib kull minn kull player li kun jixtieq il-coach nkun nixtieq aħna, ġifieri. Imma naħseb da season kienet waħda mill-iktar seasons li naħseb ix-shopping list eh, twila li kien tana l-coach. Ehm, eh, Għamminja kollha. Jiġifieri m'għandux, m'għandu skuża għax daw il-players tajtuhom li intom ġew iċ Le, le, mhux mhux il-każ ta' mhux il-każ ta' skuża, ġifieri dana ehm, kull coach ikun jixtieq laqwa players u kull kumitat ikun jixtieq laqwa players, ġifieri imma ovvjament nemmen li il-pressure dissa najqat fuq kulħadd kemm fuq il-coaches u kemm fuq il-players, ovvjament ehm, Ġiri kien hemm players is-sena l-oħra ġibtu fit-transfer ta' Jannar. Jista' jkun li nkunu vera fallejna fit-transfers ta' Jannar. Ovvjament, dawn il-players dis-sena m'għandhomx dik l-iskuża, ġifieri ddur dawra madwarek, eh, tibda tara players ta' kwalità. Mhux eh, players ġibtom ġast prova, ġifieri eh, u għamennija biex ma jkonniex ukoll suq ta' trasferimenti f'jannar kbir. Ovvjament, jekk għaw d-sinin dis-situazzjoni, naħseb Eħ, konna nagħmlu suq ta' trasferimenti daqsxejn mhux ħażin.
Diġà bdejna xogħol? Bdejna, mela bdejna, bdejna.
Qegħdin tixxarkjaw. Qedniex, ovvjament, ma naħsibx nġibu mill-lokal, ovvjament kellna ħafna players mill-lokal, imma wasalna ġviri biex nalqu xi players. Mill-lokali ġifiri mux. Ma jkunux, le, le, ma jkunux labu. Barra nin qed kienu jilabu għaw. Qatt ma labu għaw, qatt ma labu għaw, li qed naraw. Kollox ġdid. Ġviri kena fjannar il-players kollha li ġibna ħlif wieħed naħseb il-baġġo eh, eh, kienu kollha fil-lokali, ġviri naħseb li għandna nesploraw naqra. Li ma kienu xew. U hemm xi parti fil-kumitat jaħdem apposta għalhekk? Le aħna fil-verità qdum kumitat li kulħadd jaħdem. Imma ehm, fil-verità fuq dawn l-affarijiet ehm, qegħdin tliet persuni l-President u Elix, ehm, ovvjament il-kumitat ikun Elix Muscat. Elix Muscat. Ehm, il-kumitat ovvjament kulħadd involut għax kulħadd hands on, imma min jħossib per eżempju media, min jħossib transfers, min jħossib finanzi, eċetera. Ġifieri, imma ġeneralment fuq transfers qegħdin qegħdin tliet persuni. Barra ovvjament il-coaches. Ġeneralment kważi dejjem naqblu ta' fanni naf ma tantx ikollna daqshekk argumenti fuq. U bimniġieli ma mhux. Hemm xi ħadd speċjali barra. Mm, l-l-l.
Sa tesirruħ minn hawn ġej.
l Għadna ma laqniex qed naraw numru ta' players. Ehm, imma ġodda law Malta ġifieri. Ehm, xi kemm taħseb jistgħu jinbidlu? Skont kif ħan nispiċċaw l-ewwel l-ewwel parti. Jekk aħna ħan nispiċċaw, eh. aħna għalina biex inkunu kontenti irridu nispiċċaw mal-ewwel jew post. Tgħidli impossibbli? Le, mhux impossibbli, matematikament għad għandna ċans. Skwadra biex biex tiċċelinġja naħseb li għandna, jekk kulħadd iqum għall-okkażjoni, nemmen li nistgħu nagħmluha. Issa, mbagħad ovvjament jekk ma nagħmluhiex, eh, allura nkunu fallejna b'da transfers u rridu naraw kif insolvu eh, is-sitwazzjoni f'Jannar. Ħaġa li kien hemm laqtitni fil-pożittiv jien li mal-Belt sew fl-ewwel logħba u dit darba ħafna iktar il-nies Slimiżi rrikorrew Eħe. Kienu hemm. Kienu hemm.
Kienu preżenti.
Ovvjament. U di eh, tista' tihom daqqa lura tarġa xi stream. Mija fil-mija, mija fil-mija. Ġifieri aħna supporters hemm numru ta' supporters li tarhom hemm. Xita kesħa sħana dejjem hemm. Ma jkunux bil-numri kbar, imma jkunu minn dok is-supporters vera qalbina. U jkunu ħabbu t-tim. Imma mbagħad jiġu lobiteka ovvjament, tibda tella naqra n-nies. Ovvjament kulħadd jibda jagħmel kuraġġ, ġifieri anke s-sena l-oħra x'kien ġejna fit-tieni round l-ewwel post, kulħadd beda jagħmel kuraġġ li tinżel tiżdied, ovvjament tiġi logħba bħal di. Ehm, li fl-opinjoni tiegħi laqas ċaqlaqna, laqas ċaqlaqna, ma rajtx ħeġġa biex tiskurja pereżempju, mkien ma kienet dil-ħeġġa, bil-forsi s-supporters ma tihomx tort. Ejju, u s-supporters jidru mweġġajna xektar għal kummenti fis-social media. Għandhom raġun. Ġifieri s-supporters għandhom raġun. Aħseb wara aħna li noħorġu l-flus minn ġol-but li nitilfu ħin minn mal-familja biex eh, da volontarjament qed ngħidu, ġifieri mhux qed nitħallsu anzi nħorġu l-flus. Ehm, nitilfu ħin minn mal-familja biex inqattawha mal-players, il-players jafu kemm aħna viċin tagħhom, ġifieri jiena il-players isom Il-verità kollha nitrat tonqshom ħuti jien, ġifieri ħadd ma jista' jiġi jgħidlek Walter xi darba mlinnek u imma jiena bniedem li ovvjament irrid nuri l-frustrazzjoni tiegħi u mhux ħa niddejjaq nuriha, ġifieri u jafu u li hemm ħbiberija kienu nieħdu deċiżjoni ħa noħduha, ġifieri jekk postok mhux maslima, sorry, ħbib konna mija nibqgħu dabbar. Issa kif ikun hemm players li huma diġà Eh, bil-kuntratt.
Ah, ovvjament.
Jekk ħat waqqafhom ħat ħarsu u tgħidu baj. Mhux hekk. Eh, kun hemm eh, players tiġi li wasalna f'soluzzjoni, ġifieri magħhom ma jitħassux il-kontrat kollu. Da kull tim jgħaddi minna ġifiri, hemm min jifhem is-sitwazzjoni u tasal eh, f'soluzzjoni u hemm min ma jifhimx is-sitwazzjoni. Bir-raġun għandu kontrat ġifiri tittonoraħ, ma Ġili insertajna players li ftemna ma tħallas il-kontrat kollu ġili kellna nħallsu l-kontrat kollu. Ovvjament, mhux għax irridu nħallsu l-kontrat kollu ma nagħmlux dak il-pass biex aħna ma nagħmlux change, għax aħna rridu naraw ukoll l-investiment globali li għamilna li kien wieħed sostanzjali. Ehm, allora ma nistawx nejdu xek iridu naħħu xaħat eh, ħabba l-kontrat ta' dak ma nġibx player li vera għandi bżonnu ehm, biex forsi nkun aħjar biex ma nitlifx l-investiment kollu li nkun għamilx. Il-verità l-ewwel għan li tidħol fl-Ewropa. Jekk ma tidħolx fl-Ewropa b'da tim għalija falliment totali.
Li ma parti, li ma zona li iktar li tara. Tajjeb, li Qed bagħtu.
Bħalissa ovvjament, dis-sena l-iktar li qed inbagħtu ehm, hija d-difiża. Jiġifieri, il-verità, l-istatistika, ma sax merja, il-gows li qlajna dis-sena huma ħafna iktar mill-li qlajna staġun sieħ is-sena l-għaddiet. Allura, għandna problema fuq wara, ġifieri Mhux mhux ma rridx nitfa' l-ħtija fuq id-difiża, ġifieri jew fuq il-plejers ehm, ta' wara jew fuq il-goalkeeper, imma huma jafu huma stess li qed isiru l-iżbalji u ħabba daw l-iżbalji li kultant huma banali qed insofru numru ta' goals. Ma tantx niskurjaw, il-verità li ma tantx niskurjaw, allura is-sena l-oħra l-forte tagħna kienet id-difiża. Ma konniex naqlaw dak il-goals kollha, U b'xi mod tiskurja ballun. Allura, ir-rebħiet tas-sena oħra kienu jkunu minimi, imma s-sena l-oħra r-riżultati kienu hemm. Dis-sena, sfortunatament, ir-riżultati mhux jitqunna, ġifieri. Jien naħseb qed nara qed inħossok li ehm, sa se xi bidla kbira.
Jekk ikun hemm bżonn li ssir issir. Dan iħudu bġid. Jista' jkun li ovvjament. Għattini parti.
Dana, dana kif tkellimna u l-coach ovvjament kien spjega lil players fil-preżenza tiegħi kont hemmhekk li it-targets tagħna huma ċari li nerbħu il-ġubili u li nidru mal-pastiet ta' fuq tal-Ewropa. Il-coach stess kien qallhom li jekk mhux se naslu hemm ħajl ta' mal-kumitat Biex nagħmlu tibdiliet, ġifieri. Jista' jkun ħajamel tibdil tiegħu stess?
F'liema sens? Kattiva din, jiġifieri ħajamel tibdiliet jekk ma jinnexxux, jinbidelu?
Le, le, dika qatt ma diskutejna dak l-affarijiet, diskutejna jekk aħna ma naslux għal ċerti objettivi li l-klabb ehm, eh, armajna tim fuqhom Tibdila fil-plejers bil-forsi issir. Issa aħna aħna minnu kuntent magħna m'għandniex problema, kulħadd ġenerajt kulħadd jaf kif nitratta l-plejers jiena u sħabi, jiġifieri kultant ehm, sħabi stess jgħidu li eh, tfissidhom wis il-plejers jew tkun viċin magħhom wis il-plejers jiena nħoss li għandna nibnu relazzjoni ma' plejer. U nħoss li l-plejer ehm, għandu jagħti il-100% tiegħu Irrelevanti jekk għandux il-mara msifra u qed jimmissja l-mara, irrelevanti jekk jekk mitlekx il-qattus, ovvjament ikun hemm każ ta' mart fil-familja dik tifhimhom. Imma affarijiet oħra jiena lejja mhix skuża li għax mawx il-mara ma nkunx moħħa 100%, skużi. Ġibu kon dak l-skużi? Kien hemm players li qalu li jekk m'għandekx il-mara ma nafx ġej tagħmel minn segwet pajjiżek. Jiena il-paga fl-aħħar tax-xahar sħiħa ħa toħodha, ma jiġux jgħiduli isma' għax labt ħażin jew jew għax qed timmissja l-mara moħħi mhux hemm ħadd ma jiġi jgħidlek isma' tinix il-paga sħiħa, anzi il-paga sħiħa. Għandek il-kuntratt hija dritt tiegħek. Ma allura li li tini laħaqni bħalma intuk laħaqek li li tini laħaqni. U nemmen li l-plejer stess jafuha tal-li mhumiex qed jagħtu l-mija fil-mija, mhux intenzjonalment, imma forsi bi pressure, hemm ħafna players li mhumiex qed jagħtu mija fil-mija u maħniex kuntenti, jien personali jien kuntent il-verità. Jien tal-pressure. Minix kun, issa ma nemmenx li il-pressure għandu jaffetwa skwadra bħat-tim tagħna li hemm li hemm players t-esperjenza. Jiġifieri Allora kultant tibda tajt imma x'inhi l-problema, x'inhi l-problema. U ovvjament wara telfa bħal dik tar tpoġġi bil-qiegħda tipprova taħseb ehm, u kultant li, li ma jkollokx isu soluzzjoni, tipo soluzzjoni, eh, taf x'inhi l-problema, ma tsax tindirizza ħana. Allora tagħmel x'tagħmel ħadd tiddirizza isek flami, ma xi ħaġa tittamel. Ma tsax nibqgħu sejrin hekk żgur. Jien tal-pressure fimni nara stramba. Jiena ħdimt għomri u għadni naħdem. Il-pressure dejjem, tkun football player, tkun fuq advertising, tkun fuq marketing, tkun avukat, tkun whatever, fl-accounts, fl-auditing. Il-pressure mhux dejjem pressure. Mhux hekk. Il-pressure tagħmel xejn. Tijak ix-xogħol, mhux tittara kif sa tħallas il-ħaddiema, Jekk ix-xogħol hu tiegħek, jekk int taħdem għal ħaddieħor, ħaddieħor ma jridekx taħdem għalih biex hu jista' jħallas u jkabbar il-business. Mhux hekk, mhux hekk. Mela, noqogħdu sejjin eh, għax għandi l-pjan. Jiena għalija mhix raġuni, ġifier ma u l-iktar iktar u iktar meta int m'għandekx tfal, Jek għandek tfal ta' 15 sena, najt, iwa, maħna għanna player stabiliti li illum jilabu fil-Premier, mux illum, jew bdew il-biraħ, ġiviri, għara dik tal-pressure, isek tibda tajt, ma daw ma jifilħux il-pressure, tibda, isek, eh, Kultant fl-isħab. Jew skuża easy.
Xi kollhom f'moħħom, tipo kollhom f'moħħom dak is-sens, ma sax taqralhom x'għandhom f'moħħom, ġifieri. Imma eħe nipretend nerġa' ngħid li l-players nirrispettom u jafu kemm nirrispettom, jistgħu tkellmu wieħed wieħed jgħidu l kemm nagħmel għall-klabb u kemm nagħmel għalihom anke personali. Imma mbagħad nippretendi li għall-inqas ipprova. Ipprova. X'jien għalija mal-aħħar logħba tal-belt u par eżempju għandna x-xar, jien għalija ma provawx. Verita, kull mera l-logħba, jekk tajna ġi xuttijiet li l-lasta, kif jista' jkun? Tim bħal dak ma ġi xuttijiet li l-lasta. Issa qed ngħid, nerġa' ngħid, Il-Belt għandhom skwadra tajba, skwadra b'saħħitha, kell għamlu logħba fantastika, mhux illum biss, infatti jien il-plejers inġibhom eżempju bi plejers tal-Belt kif jibqgħu għaddejjin sal-aħħar minuta ħajaqlaw il-ħaxix, ġifieri mhux qed ngħid li dak imma tant konna ħżiena li l-Belġu bnihom jidruqshom ir-Real Madrid.
Il-Belt għandhom is-supporters tagħhom. Jien naħseb il-Belt anke l-fatt li li dejjem jien niftakarhom kont tiżar fil-bidu tal-karriera tiegħi, snin twal ilu, li dejjem kienu jgħidu, Tazza ġdida aħna nżanżnuha, jekk tinbidel is-Super Cup, aħna rridu noħduha l-ewwel waħda. Vera. Vera. Li fitru fi bdejni aħna, eh, eh. l-antika u bdejni aħna u spiċċajni aħna. Imma, imma, ovvjament. Meta jkollok dak il-numru ta' nis warajk, ovvjament anki, kull player, one jieħu pjaċir. U xi naqra responsabilta iktar minn min, min kemm suppost, naħseb eh, ħossu ovvjament. Nerġa' ngħid il-Belt għandhom skwadra li naħseb tista' tiċċellenġi anke għall-kampjonat kieku. Għandi nifhem.
Ġifieri, u għandhom numru ta' żgħażagħ interessanti ħafna. Jien skantawni mhux bħala ples, u laqqas bħala supporter, supporter tal-belt, supporter tal-belt. Ma per eżempju jinqot ir-rabat. Tajjeb, fil-pjazza fej kont jien, minn nofsinhar, fejn noqgħod jien, żgħażagħ rabtin, rabtin, bil-ġibs, bil-bandiera tal-belt.
Tifhem? Jew
oħrajn joqogħdu ħdejna idendu l-bandiera tal-belt, sejrin, Ferħanin bil-kaxxi tal-birra, jitfawhom fil-ġib, ġifieri għad-dawr għal-belt. Mhm. Ġifieri iż-żaza u dawk qed nitkellmu 18 year olds jinġabru għal mal-belt, eh. da bħal meta aħna fi żmienna kien hemm l-Inter fl-aqwa tagħhom ta' ħriera kulħadd eh. iżomm mal-Inter, mbagħad kien hemm Milan bi tliet Olandiżi, kulħadd iżomm mal-Milan u Liverpool u Manchester. Daw jiġri hekk f'Malta l-belt. Eh, ġifiri dawk, eh, u tibda tgħid għada xej sejrin jaraw il-belt, tinfer ħajda l-ħornijiet. Eh, bħala support naħseb wieħed mill-aqwa li jgħu Malta ovvjament. Jien ngħid li l-aqwa il-ħamrun tajbin ħafna wkoll bħala support imma fl-aqwa tagħhom. Meta waqgħu ma kienx hemm daqshekk support, il-belt baqgħu hemm. Ġifieri s-sapport hija naħseb il-karattru ta' karattru Malti u naħseb id-dinja kollha hijek ta' il-belt kapitali dejjem tkun qawwija bħala sapport ħafna drabi jekk ikunu. Ehm, ġifieri Dik xi ħaġa oħra, però jista' jkun li din logħba li rebħu magħkom bħalma lilkom tista' tiġikom issa bir-rabja tagħkom u sa tkellmuhom il-preżgu jekk mhux ġakellmuhom.
Jista' jkun li jgħidu żbaljajna. Waslet id-daqqa tiegħi bil-kowx b'kollox. jista' jkun tgħaddilu minn moħħu. Irridu ninbidlu, irridu ntuhom risposta lill-kumitat, irridu ntuh risposta Walter għal xogħla tal-li qal li konna qisna tiġijiet. Jalla jtuli kullhom. Qed tifhem?
Għax jekk nerġgħu nitilbu nerġgħu ngħidilhom.
Jew biedu erba' pajti tajbin. Li forsi, li forsi rrid ngħid xi ħaġa li kemm maħniex apprezzati bħala ehm, nies li qegħdin involuti l-administration fil-futbol. Mela jien kif taf tillaj dak il-post, kieku ma rridx ngħid ħaġa pubblikament, ma kontx niktiba Facebook. Ovvijament nerġa' ngħid għatta fuq Facebook għax ma kontx Malta u ma stajx ngħid dirett il-players għax kieku tħaltu għattilhom il-players. Imma li kultant jitċassawn, jkun hawn sezzjonijiet, ma nafx, ngħidu mhux ġurnalisti, jkunu fis-social media, ma nafx kien hemm ċertu biex li Ikkwotat per eżempju il-post tiegħi u kitbet shameful comment flok flok flok da. Iġifieri dana dana dana nixtieq eħe eh, dana holier than the holier.
Laħan semmihom tamx ma nafx minn ma nafx minn imexxi hemm xi hemm xi fuq Instagram Malta Ball u 19 xi ħaġa. Iġifieri imma minn kiteb dak il-kumment Nissuġġerilu jiġi fis-siġġu tagħna. Joħroġ l-eluf minn ġol-but. Jirsisti biex iġib l-isponsors li ma tkunx faċli. Imexxi klabb tal-futbol u li mhu, u li mhu, għax kull klabb għandu l-limitazzjonijiet tiegħu, imma jiġu imexxu l-klabb tal-futbol huma. U naraw jekk hemm xi ħadd minnhom, minn dal-bravi, li ma jħossuhomx kif inħossuna aħna. Jiġifieri jiena m'għandix dritt nagħmel dak ix-xogħol kollu, noħroġ dak il-flus, noħodhom il-familja, naħli dak il-sija twal, m'għandix dritt nikteb kumment, għax tikteb kumment jġejdlek shameful. Nissuġġerilhom dan is, ejjew flokna, ħanaraw, jekk nifqu aħna jaqaf il-futbol Malti. Ġifieri jekk nifqu nies bħalna, li llum ngħid aħna mġienen, da il-verità, jiġek addiction. Ġifieri jien kemm il-darba ngħid ħan jaqaf, u ma jirnexxilix, jiġek addiction. Ġifieri, u da wara kollox, nagħmlu biex inferħu lin-nies, lis-supporters, ġifieri kultant jiddispjaċik. Il-players, x'jidbu you throw the players under the bus. Jien meta l-plejers tagħna tefgħuna First Division, ma tefgħuniex under the bus. Il-plejers tagħna kienu mħallsin, ma setgħux jgħidux mhux imħallsin. Ġifieri, l-inna tefgħuna under the bus, ħadd ma ġie jgħidilna msieken. Sfortunatament illum fil-futbol il-volontarjat m'għadux apprezzat. Mela plejer li jieħu l-eluf ta' paga għax tikteb kumment iduru kontrik. U Jekk il-plejers ma jagħtix il-mija fil-mija tiegħu jew iwaqqgħuk jew xi ħaġa, allura eh, daka isu ma xejn ħażin, ma sax nitkellmu. Kultant jiddispjaċik daw ċertu kummenti ehm, kien hemm nis fis-social media ġurnalisti ma kwotawx. M'għandix problema xi kwotawh għax jien għamiltu pubbliku biex jiġi kwotat m'għandix problema. Imma mbagħad kultant jiddispjaċi kultant. Eh, Dawk illum eh, bidel kollox jekk tgħid eżempju li t-tifel imqareb il-Lumiżi bit-timbru dak li DHD. It-tifel tiegħi kien imqareb immens li jgħix il-Ġapan. Immens. Kieku kien ikun ADHD times two jew times four. Illum isejħulu, però illum qiegħed manager il-Ġapan, ġifieri. Għax għandna dil-manija li kulħadd qed nittimbrawh. U kulħadd ma nistgħux nitkellmu dwaru. Xejn, ma sax titkellem.
Tifhem, jekk illum jekk jiena Għand iż-żaqq qed jgħajjar bin-nies ħoxnin da. Qed tifhem? Jekk jien oħxon nonqos. Qed tifhem? Jekk jien oħxon nek nagħmel dita nonqos. Illum jista' jagħmlu l-kooperazzjoni wkoll, jonqsu wkoll. Eh, per eżempju, dal-aħħar kont qiegħed tok tlaqt il-barra fil-fatt fuq ġenituri kont bit-tifel iż-żgħir, eh, mhux kont mal-mara, u eh, nisma' persuna Qed tagħti t-tok din, il-ġenituri. Isma' ttuhom x'ċikkulati, ttuhom x'hekk, ttuhom x'hekk, għax ara jien għamilt operazzjoni għax inqas għamilt operazzjoni ta' jissok. Għam, sorry. Mhijiex dik il-mod li rrid nagħllem it-tfal. Qed tifhem biex ma jiġu xobiż nagħmel operazzjoni tal-istonku. Operazzjoni kera jiexini kieku tkun mart. Tifhem? Imma insomma, il-fatt naħseb imma li intom tista' tiġikom tajba. Kif kont qed ngħidlek. Għax iva ta' tiġieġ jista' ehm, ħansemmilek waħda. Ehm, għax għadu jsemmi anke fuq television u dal-axħal li kien fija. U semmi li kont qiegħed Scotland miegħu. Eh, Daniel Bogdanovic. Meta ġi Malta, dak ġi jilgħab mal-Naxxar. Tifhem? Kien ġi ma' missieru dak kienu jgħixu l-Libja għalkemm hu mis-Slovenja u eh, Serb maqsum u missieru. U jien niftakar ġi jilgħab. U libes kien żmien il-miliet libsu wilda tan man naxxar. Mm. U kien ridikolu fil-logħba, eh? U jiena waqajt u għaċċajt fuq it-television, fuq Replay dak iż-żmien, u qlajtlu. Qlajtlu li qlajtlu. Waqajt u għaċċajt. U għax hekk kien ħaqqu. Mela dal-plejer jgħaddi żmien u beda jżid, jżid, jżid, jżid. U kien hemm Sandro Mikallef u Robert Kutani f'saka għalli nistidnuh.

Għalli l-ewwel ħaġa nirringrazzjak li jekk skużajt ruħi, ruħek, ma ġejtx iċċempilli jew kellimtni minn wara l-kamera. Metta fil-wiċċ, għax int fil-wiċċ ħajjartni, għalli u nibqa' nammirak sal-mewt. Għalli u ngħidlek grazzi, għalli għax bis-saħħa tiegħek qed tiddan tieħ risposta. Spiċċa mat-tim nazzjonali, jilgħab l-Ingilterra First Division. Waħed mill-aqwa players li kien Żgur. U issa kont Scotland miegħu għal għajjat lil players għallhom dan għamilni jisdiri, mhux għallimni l-futbol. Għax bis-saħħa ta' dak li qalli rrid nisfidah. U sfidajtu, u llum l-ikbar ħabib tiegħi, u l-iktar wieħed nammira. U hekk iċ-ċans ta' dawk il-prijez issa, ta' daw it-tiġieġ. Kellhom bżonn jagħmlu.
Tifhem? Li minn tiġieġ issa jsiru ehm, naf xi annimal iktar jiġri u iktar b'saħħtu. Żiemel, isiru żwiemel. Però l-belt jiġi għodu attenti minn naħa l-oħra. Li ma jarawx kbir, ma jaħsbux li issa waslu laħqu jgħidu saw wasalna. Tinsiex intom is-sena l-oħra kontu għadkom tilgħin u ħadtu t-trophy. Mhux is-sena l-oħra ta' qabel.
Ta' qabel.
Issa int il-Belġ ġralhom l-istess, telgħu u ħadu tazza. Missa ma jgħidux li aħna lesti. Għax naħseb jixtiequ ħafna iżjed minn hekk. Nassumi għal kulħadd. Eh, bil-ġubilin ma sa jaslu mkien. Mhux hekk. Tajjeb. Ehm, għadda żmien però irridu naraw. I'm looking forward għal din lob issa bej slima u belt. Eh, dik l-ewwel waħda li rajt is-sena jien. Eh, u għettilkom jiena żammej dakinhar il-biskont biex xor saħmar u abjad hekk. biex inkun naħa tal-belt, u ġiet il-mara tiegħi l-ewwel logħba li rat f'Malta qatt ma rat logħba, u libset blu, libset lit-tifel blu, qaltli għax jiena d-daddy tiegħi minn ta' Sliema minn Sacro Cor. Qtli mela jien ma' Sliema jekk int tilbis tal-belt, u żżomm ma' Sliema, ġifieri.
Jalla jtur ir-risposta.

ir-rebħa tal-belt jew it-telfa ta' Sliema, qegħdin hawn biex nikkritikaw ħalli t-tim ta' Sliema itejjeb il-prestazzjoni tiegħu, ikollna futbol isbaħ, tajjeb, mhux għax is-Sliema, il-belt intuhom dak li ħaqqhom ukoll, u bis-saħħa t'hekk intom il-kumitat li toħorġu l-flus li tgħinu li tagħmlu minn kollox mhux biex ngħajrukom għax ingerger, mela ma ngergirx, Imma biex inqajjimhom minn hemm. Jien ovvjament kif għad ma najarhomx. Ovvjament huwa aġġettiv li dak il-ħin jiġi imma il-verità ngħidu għal kulħadd mhux ovvja hemm min jgħajjar u min jagħmel xi ħaġa oħra ma insomma ġifieri. Allora jiena nażel ġifieri jiena narġa' ngħid il-players kollha ħbib tiegħi u jafu kemm nirrispettom imma ovvjament. Li trid lura. Li trid toqgħod attenti wkoll huwa l-fatt li llum Jekk tneħħi coach, mhux faċli li jissib coach ieħor Malti għax ma tantx baqa'. Aħna qatt ma kienet fid-diskussjoni tagħna ġifieri li. Le, ħanejda xi ħadd kitbinna għalhekk qed tawn xaxet li inti le. Dak iteb kif il-klabb żimtlew bil-plejers barranin, speċjalment tal-Premier, hekk ukoll ħajġibu coaches barranin. u minn Gilbert Agius, Winston u xeba' coaches oħra kwalifikati pro-licence li mhux jiġu ingaġġati qed jispiċċaw mingħajr xogħol. U rrid ngħid ukoll għax żbaljajt il-ġimgħa l-oħra jiena ġibt lil Winston Muscat u għedt kien l-ewwel coach. li ġibt fuq il-podcast u fil-fatt dak it-tib li qalli Jesmond Zarafa kon sedintu, mhux coach, u sa fejn fin kien coach u sa ftit li jidil li kien għadu coach taħal ormi. Infatti tkellimtu fuq l-esperjenza tiegħu bħalissa ma' ormi. Apparti rebaħelli bħala coach tal-belt unbeaten. Lele, naf li coach. Il-fattu li jien meta sidintu ma sidintux bħala coach, Stidintu bħala wieħed mill-amministraturi tal-MPL, bħalma stidint lil Alfred Attard bħala bniedem tekniku li jitkellem waqt il-logħba, kummentatur tekniku waqt il-logħba. Naf ukoll li kien coach u tkellimna. Kien coach magħna wkoll, magħna wkoll. Jiġifieri- meta konna fil-fers kien assistent magħna wkoll. Ekku.
Grazzi Walter. Grazzi lilek.
Nawguralkom ehm, iżjed futbol sabiħ. Nemmen li għandkom tim tajjeb, hawn ħafna teams tajbin, ħalli issa wara li waqafna bit-tim nazzjonali bil-Ġublew tad-Deheb, tajjeb, issa minn hawn għal x'hawn nibdew il-logħbiet ibsin tal-MPL, il-kampjonat. Grazzi ħafna, niltaqgħu nhar l-Erbgħa, issa mhux il-Ġimgħa.